Жаннӕ Викторовна, ацы чызг дӕр дзы ӕрцӕрид, иумӕ ирон ӕвзагыл ахуыр кӕндзысты. Скъола. Мӕ куыстытӕ баиу кӕндзыстӕм чызджыты, лӕппуты, скъола, хӕдзар ӕмӕ Анджелӕ Сергеевнаимӕ мультфильм саразын.

Ӕркӕсут-ма, ацы рухс нӕ хъӕуы, цӕмӕй хауа сценӕмӕ. Ацы статьйыл ис ӕртӕкъахы. Мӕйӕ нырма кӕсут, алы куклайы къахдзӕф дӕр мах хъуамӕ кӕнӕм иу къам. Нӕ, Ангелина, ды цу куклатӕй. Гыццыл къахдзӕфтӕ. Ды та сӕ алы къахдзӕф дӕр хъуамӕ кӕнай исӕй къам. Хорз? Мӕнӕ цы фӕндаг скодтой, цы фӕндаг скодтой, цы фӕндагыл хъуамӕ ацӕуой ды куклатӕ?

паддзахадон къазнайы ӕппӕтахуырадон уагдон, скъола-интернат, алайнаг гимназ. Ӕнӕхъӕн Ирыстоны цы цины цаума ӕнхъӕлмӕ каст, уый абон айхъуыст Иры хъӕуӕй. Куыннӕ нымайӕм бӕрӕгбоныл ацы бон, кӕд ӕмӕ нӕ национ культурӕ, нӕ мадӕлон ӕвзаг ӕмӕ нӕ удыхъӕды фарн бахъахъхъӕнӕн нын ахӕм ӕххуысгӕнӕн фӕрӕз фӕзынд абон, Ӕвӕццӕгӕн ма йӕ бынат дӕр ӕнӕнхъӕлӕджы ӕвзӕрст нӕу. Дзӕуджыхъӕуы рагондӕр зылды Иры хъӕуы йӕ рӕстӕджы ӕрбынат кодта нӕ Ирыстоны скъолатӕй иу фыццӕгӕм скъола. Иры хъӕуы цард цӕджджинагау фӕхти скъолайы алыварс. Ацы фӕрнджын бынаты амӕй фӕстӕмӕ ахуыры бӕрзӕндтӕм тырндзӕн Ирыстоны фыццаг алайнаг гимназ дӕр. Царды фӕндаг ӕнцон нӕу, ӕмӕ амондджын вӕййы уыцы кӕстӕр, йӕ фарсмӕ куырыхон хистӕртӕ кӕмӕн вӕййы. Уыцы ӕмбисонд хъуыдыгӕнгӕйӕ ахуыргӕнджытӕ аразынц сӕ куыст. Фӕлӕ та мах мӕхимӕ цы нымӕцтӕ сахуыр кодтам,

Абоналайнаг гимназы къӕсӕрӕй бахызт дыууиссӕдз сабийы, ӕмӕ фидӕны уыцы сабиты ӕнтыстдзинӕдтӕ сӕдӕйы фыццаг фӕуӕд. Картын гур-иутӕ, цыппар.

Фӕлтӕр ивдзӕн фӕлтӕры. Ахуырдзауты ӕнтыстдзинӕдтӕн ӕвдисӕн уыдзысты скъолайы кӕрт, скъолайы кӕрты бӕлӕстӕ ӕмӕ ӕппӕт Ирыстон дӕр. Ног скъола ног талайау фидар уидӕгтӕ ауадздзӕн Ирыстоны кадджын зӕххы ӕмӕ уыцы фидӕны кадӕн скъолайы кӕрты сагъд ӕрцыд Фӕткъуыбыласы тала. Ӕртӕ цыппар азы фӕстӕ уыцы фӕткъуыбыласыл фыццаг дыргътӕ фӕзындзӕн. Ӕртӕ цыппар азы фӕстӕ сӕ фыццаг ӕнтыстдзинӕдтӕ зындзысты ацы скъолайы сабитӕн дӕр, ӕмӕ Хуыцау зӕгъӕд, уыцы сабиты ӕнтыстдзинӕдтӕ нӕ гыццыл Ирыстонӕн Нарты сызгъӕрин фӕткъуыйау ӕвдадзы хос куыд фӕуой. Амондджын къах ӕвӕрут уӕ ахуыры фӕндагыл, нӕ гыццыл Ирыстоны кадыл, кады фтауынхъом куыд уат, ахӕм амонд уын Хуыцауы цӕст бауарзӕт, алайнаг гимназы ахуырдзаутӕ!